העלף אז מ'זאל זוכה זיין צו האבן א פרייליכע יום טוב, א לעכטיגע יום טוב, און נישט אויפהערן שרייען, נישט אויפהערן שרייען, איי איך זעה נישט אז איך באקום א ישועה, די עצם זאך אז מ'זאגט ארויס וואס מ'וויל, באשעפער איך וויל זיין וואויל, באשעפער איך וויל זיין גוט. ס'איז דא הלכה אין חושן משפט, איך מיין אז להבדיל ביי די גוי'שע געזעצן איז אויך דא אזא געזעץ, אז א מענטש זעצט זיך אוועק, איך פארגעס וויאזוי הייסט עס, א מענטש זעצט זיך אריין אין א ליידיגע הויז, און ס'גייט, וויאזוי הייסט עס? סקוואטערס? א מענטש זעצט זיך אריין אין א חורבה, ווייסט נישט וואס די גוים, מ'קען גארנישט טון מיט זיי, מ'קען זיי נישט ארויספושן, איינמאל ס'גייט דורך א געוויסע צייט, און די אידישע הלכה אין חושן משפט איז דריי יאר. שוין, ער זאגט אז ביי די גוים להבדיל אלף אלפי הבדלות זענען עס אמתדיגע ישעיה'לע געזעצן, דריי חדשים אז איינער זעצט זיך אריין אין א אין א אין א חורבה, איז שוין, קענסטו יעצט קענסטו גיין רופן מקוה דאס איז עס, ער קען שוין דא וואוינען, דאס איז זיין פלאץ. כפרה מחושן משפט, לאמיר רעדן יעצט אלץ אין בדחי אידן. א מענטש איז מחזיק אין יענעמ'ס קרקע, ער זעצט זיך אוועק, ער נעמט אפאר טרעילערס, א טענט, ער בויעט זיך אויף אין איינעמ'ס פעלד, און יענער זעהט עס, דער בעל הבית זעהט עס און זאגט נישט גארנישט, גייט דורך דריי יאר, ער האט מחזיר געווען דעם, דאס איז זיינס, עס איז חזקה. אויב אבער דער באלבאס פונעם פעלד, אפילו האט ער נישט געקענט ארויספושן, און יענער איז א שטערקערע מענטש, שרייט, ער קלאפט אויס, פלאניע גזלניע היא, לשון פון די גמרא, דער איז א גנב, דאס איז מיין פראפערטי, דער האט זיך אריינגעזעצט אין מיין פעלד אן רשות, קען ער זיך נישט מחזיק זיין. נאכדעם וואוינט ער ווייטער דארט, בין איך ווייטער מוחה. ער איז א גנב, דאס איז מיין פלאץ, דאס איז מיין פעלד. זאגט ר' נתן, דאס איז די זאך פון שרייען צום אייבערשטן, איך האב א פראפערטי, מיין גוף, קומט די יצר הרע, ער רוקט זיך אריין אין מיר, און ער הייבט אן זאגן טון זאכן, אז דער מענטש בלייבט שטיל, און ער שרייט נישט גארנישט, און ער זאגט נישט גארנישט, רחמנא לצלן, דערמיט איז דער יצר הרע זיך אזוי מחזיק אין דעם מענטש, ס'איז זייער שווער אים נאכדעם ארויסצונעמען פון דעם. אבער אז דער מענטש זאגט פארן אייבערשטן, דאס איז נישט איך,

דער באשעפער פון הימל איז דא, איך בין זיינער יא יא יא. ס'איז א גאנצע ניק, ס'גייט איבער נאכאמאל און נאכאמאל אנדערע פעלער, אז א מענטש איז מוחה, דו באלאנגסט נישט דא, דו האסט דיך אריינגעזעצט דא אן רשות, דו האסט געהיידזשעקט, ווי א היידזשעקער קומט ארויף אויף א פלעין און ער היידזשעקט די פלעין, נו ער היידזשעקט מיינע אויגן, וואס זאל איך טון, איך וויל נישט קוקן, זאג פאר די אייבערשטער, ער האט מיך געהיידזשעקט. ער געהיידזשעקט מיין מח, ער פארט מיך און ער מאכט מיך טראכטן שלעכט, שלעכט, שלעכט, שלעכט, זאג עס! זאג עס ארויס! רבונו של עולם, איך בין נישט זיינער, איך בין דיינער! אז דו ביסט מוחה און דו זאגסט פאר, דאס איז די זאך ווען עס באדערט דאס, דו זאגסט פאר'ן אייבערשטן כסדר דיינע רצונות, דיינע כיסופים, דיינע בענקשאפטן, באשעפער איך ווייס, איך וויל לערנען, איך וויל דאווענען,

מיר דאכט זיך רייני בישיבה יעדן טאג, בטייל לי ביין לאוו דיך באמת, ווער לאוו דיך נישט? וואסע לשון קודש, פילסטו נישט וואס דו זאגסט, הא? דו זאגסט בטייל לי ביין לי, ווער לאוו דיך נישט? ווער לאוו דיך נישט? דו ביסט א ערליכע איד. וואס איז די תירוץ אויף דעם? די תירוץ אויף דעם, איך זאג עס פאר די אייבערשטער נאכאמאל און נאכאמאל, וועל איך איין טאג אנהייבן לערנען.

און זען וואס וואס די הייליגע צוויי יארצייטן שביעות דוד המלך מיט בעל שם טוב וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם, דא דא דוד המלך האט גערעדט צום אייבערשטן און דא דער בעל שם טוב האט גערעדט צום אייבערשטן, און איך וועל אויך רעדן צו די אייבערשטן.